So hallo, de Brock Lesnar mécht säi Finishing Move, den F5. Ech mengen, do war et. Uiuiui, dat do gëtt schwéier. Ech begréissen iech häerzlech op mengem YouTube-Kanal. Haut spille mer de WW 2K20. Soul fänkt mat 3 un. Da spille mer een normaalt Match. Ween huele mer da lo hei? Kucke mer emol. Also eng ziemlech grouss Auswiel déi mer hei hunn. Wéi kéint mer dann hei huelen? Ah dann huele mer de Stone Cold Steve Austin. Hei sinn de Géigner, wéi kéint mer do huelen? Ah ech denken, ah ech huele mol den de Brock Lesnar do ass en. Sou, da kënne mer hei nach d'Arena auswielen, wéi der gesitt.

Och bestëmmt interessant. Mir waren mol feieren ginn. Hu mer de super Showdown an lass geet et. Sou lo fänkt mer och un hei. Jo d'Einzugsmusik déi kann ech iech leider net weisen. Ech hunn se missen ausmaachen wéinst dem Urheberrecht ne. Sou a mir sinn zu Melbourne, Australien. Elo kënnt den Stone Cold Steve Austin kënnt och scho ran. Sou ech schwätz elo net all ze vill, da kënnt der iech dat mol e bëssen ukucken hei. Ja wierklech eng ganz gutt Grafik muss ech soen, och d'Animatioune vun de Wrestler si wierklech impressionant gemaach, also muss ech wierklech soen also. Ech kann Iech dat Spill wierklech nëmmen empfeelen, obwuel ech muss soen, dëst Joer, et sinn zwar leider e puer Fehlern am Spill gewiescht, sougenannte Bugs, déi d'Entwéckler awer mëttlerweil och mat engem Patch, jo, verbessert hunn. Et sinn zwar nach e puer Feeler dran, mä ech denke schonn, datt 2K sech drëm këmmere wäert an nach e weidere Patch wäert erausbréngen. Sou, mä de Stone Cold mécht nach e bësse waarm. Hie waart op säi Géigner. An do ass en och schonn. De Brock Lesnar gëtt ganz souverän eran. Sou, ech skippe mol no vir. An da fänkt mer un mam Match. Stone Cold ganz fokusséiert op säi Géigner. Sou, an 't geet lass. Probéier mol direkt de Brock Lesnar zouzesetzen. A mat engem kräftege Schlo, deen de Brock Lesnar fale léisst. An nach een hannendrun direkt.

Ok, also hief mech um op, awer ech kann awer blocken. Gutt. Probéier mol weider mat Schléi de Brock Lesnar midd ze maachen. So. Kann man enker treffen an am Kapp wieder d'Seel, voilà. Am Brock Lesnar, hien ass ee vun den Stärksten an der WW. E gëtt eng schwéier Aufgab, déi mer hei hunn. Mee trotzdem probéiere mer natierlech ze gewannen, och wann der Brock Lesnar eng haart Noss ass. Sou, elo nach een haarde Schluck iert de Kapp. Hei kënne mer och e bëssen, ja, de Géigner provozéiere reegelrecht, wa mer de rietse Stick drécken, also de Steierkräiz. Ja ënne gesitt der och de Géigner, wann e gréng ass, wann ënne sou gréngt Liicht ass am beim Männchen, dann dat heescht datt en sech erhëlt. A wann elo, wann der ënne gesitt, de Brock Lesnar ass elo giel, dat heescht mir hunn säi Beräich, also de säi Body scho e bësse beaarbecht. Sou nach e kleng, kleng bësse provozéieren. Mee de Brock Lesnar e trëfft also direkt well net esou grad déi allerbeschten Idee an de Brock Lesnar mat engem Suplex rëm an nach een direkt hannendrun. Jo et ass natierlech ëmmer schwéier direkt ëmmer esou d'Aktioun ze blocken well do muss een wierklech genau am richtege Moment drécken soss kann een net blocken. Sou. Mir lassen hei da Somm op. Ich hoffe mir kënnen enker blocken hei. Ah, mir konnten awer lo blocken. Am rechtzeitige Moment hu mer gedréckt. So, lo an d'Seeler. Ups, ah, ich hun net richtig getraff. Wat mëscht de Brock Lesnar lo? Eieiei, an e geit mech mam Kapp wieder wieder den Turnbuckle. An e schléit mech wieder d'Seel an Hei schléit e mech elo voll mat sengem Knéi an de Bauch. Dat muss wéi doen. Wat mécht de Brock Lesnar elo? Wéi kommen ech hei eraus? Ui. An e geit mech Anker, mengen ech. Ja, et gesäit esou aus mam Kapp wéi dat en Turnbuckle-Anker. Elo leien ech do. Ja, elo kann ech mech awer mol enker kuerz befreien. an hëlt mech direkt erëm. A rëm ee Suplex. Ja, de Brock Lesnar, dee mécht hei, mécht lo hei ëmmer méi eescht hei lo. Ech weess nach net genau, wéi ech mech hei soll befreie soll géint hien. Hei ënne gesitt der och, do si sou rou, also sou giel Balken. Ech hunn elo zum Beispill nach zwee Balken, wou ech ka, ech kann alt zwee mol blocken an de Brock Lesnar dräi, véier mol, wéi der ënne gesitt. Elo, wat mécht de Brock Lesnar? Ah, dat ass eng, eng Triple Powerbomb, wéi et ausgesäit. Jo, dat, uah, dat pinnt mech direkt. Oh, ech konnt, ech konnt awer direkt erauskommen. So hallo, de Brock Lesnar mécht säi Finishing Move, den F5. Ech mengen, do war et. Ui, ui, ui, dat do gëtt schwéier. Ja, dat do ass den F5, säi Finishing Move. Do gesäit een enk an der Replay-Animatioun. Ui, ui, ui, a lo pinnt e mech och. R2 am Dräieck, ja, ech konnt mech elo direkt befreien hei. Hat ech Chance dass ech nach sou e special move konnt ausféieren. Sou lo kann lo kann ech awer necker blocken ok. Sou shoulder block vu mir an kënnt mer wéinstens nach bëssen op d'Broscht schloen well déi schon zimlech matgeholl ass. Déi ass och ewell orange wéi der ënne gesitt. Sou, enke widder d'Deck komm. Muss dat lo ausnotzen. Mir konnten eis elo kuerz befreien, esou puer Trëtter an säin a seng Broscht. Ja, ech hoffen, mir kënnen dat elo notzen hei. An mir kënnen säin Aarm o no enker beaarbechten hei, dat hëlleft eis och. Esou. A weider säi Bauch a seng Broscht beaarbechten, dat. Schued ni an enker mam Kapp wider d'Zil. An e Clothesline aus dem Laf huet der gesinn a mat engem neie Geste géint de Géigner. Sou liewe mer enker op. Sou elo dësker kënne mir mol de Suplex géint en ausféieren. Nach eng Geste géint de Géigner. Kënne mer vläicht och moralesch bëssen demeloiriséieren. Sou, an de Brock Lesnar kann awer blocken an hie mécht selwer e Clothesline aus dem Laf. Ech dreck mech lo voll néier. Sou, an ja, mir kënnen enker géint säin Aarm goen, dat en enker weider schwächt, an een Elbow drop géint de Géigner. An nach een, de Brock Lesnar kann sech awer aus dem um Klameren befreien an nach enker e Close an deen awer net richt trëfft. Trotzdem probéieren wir de Gegner weider ënner ja, Problemer ze stellen. So, lo probéieren wir eisen Singer Natur Move. Yes, an de geléngt. Zespoes, so heescht se. Geléngt perfekt. So, hallo. Ja, lo kënne mer de Stone Cold Stunner maachen, dem Stone Cold Steve Austin säin Finishing Move. Hei gesäit en enk an der Replay Animatioun, sëtzt perfekt och. Sou, lo probéiere mer en ze pinnen an Referee maacht ein Job, zwee, dräi a mir kënnen et packen, mir kënnen de Brock Lesnar bezwéngen beim Super Showdown. Et war eng schwéier Aufgab déi mer hei haten, mee mir konnten se Eis ass d'Aufgab gelongen, souverän konnten mer hei gewannen, obwuel mer e puer Problemer haten hei, den F5 en enker, wéi een an der Replay-Animatioun hei gesäit, do hate mer Chance, datt mer do nach konnte rauskommen. An hei konnt ech zréckkomme mat der Cespedes a mam Stone Cold Stunner. Jo, lo gesitt der och hei, Unterbrechen steet do uewen, wann een X dréckt. Da kann een nämlech de Géigner nach weider attackéieren. Ech maan dat elo eng Kéier fir iech dat ze weisen. Sou, gin ech mol raus. Hei läit do en elo. Sou, da gi mer eng Kéier bei de Brock Lesnar, man en eng Geest. An da probéiert en enke säi Finishing Move. An do ass en och, de Stone Cold Stunner. An domadder wär de Match och wierklech elo eriwwer. Elo ka mer näischt méi maachen. Dat hei war et. An elo kann de Stone Cold sech och feiere loosse vun de Fans. Do gesäit en och en enke, dräi en hallwe Stär hu mer kritt. Groussartig steet dann ënnendrënner. Sou, elo gi mer mol eraus. Sou huet heite war meng éischt Folg vun WW2K20, wann iech d'Folg gefallen huet da weist mer dat wannechlift mat engem Like oder abonnéiert mäi Kanal, dat géif mech wierklech freeën. A wann der méi Folge vu WW2K20 wëllt gesinn da schreift mer et einfach an d'Kommentarer. Merci fir d'Nokucken a bis demnächst, Äddi.